E naqbdu ma l-ewwel ehm, fuq ehm, l-ewwel eh, l-ewwel tema. Qed nisma' Julian mill-bot li eh, ma palissa ġunet isalva li ħajti mbagħad nispjega l-fej forsi. Mela, ehm, is-sess u d-disciplina. Hmm. Sewa. Li minkejja inti komdu ħafna titkellem fuq is-sess u għalik is-sess mhux xi oġġett eh, radioattiv li nibżaw minnu. Mhm. Eh, inti xorta temmen li irridu kull hemm xi xorta ta' ehm, ta' delayed gratification, eċetera, mm. eċetera. Fil-kuntest ta' ta' il ehm, ta' dal-avvent ta' libertinaċ sesswali li għaddej minnu bħalissa. Ehm, fej, fej, xin il-pozizjoni tijak f'dan kollu? Jina naħseb li li tiltaqa ma xaħat, anka tiltaqa ma xaħat il-lejla l-ewwel mm. darba u tħoss konnessjoni tan b'saħħita li kolkom xaqsmu. Mhm. Naħseb li hija ok, m'hemm xejn ħażin, la darba tnejt rispetta li xulxin, m'hemm xejn ħażin. Però meta nisma' xi ħadd jgħid li kull dejt ikollu x'jaqsam, kull l-ewwel dejt ma' kull persona li ltaqa' magħha ikollu x'jaqsam, hemmhekk nibda nistaqsi. Għax nibda ngħid jista' jkun li hemm il-pressure li jiena tkolli x'naqsam bil-fors għax għandi l-ewwel dejt. U naħseb li minħabba li s-sess huwa jew kien suġġett tabu, naħseb jiena kien iktar mill-li huwa. Għatem nies li jew jekk ħan nitkellmu fuq is-suġġett ikunu vera konservattivi u vera kważi jieħdu skandlu u jirrabjaw li nitkellmu fuq is-suġġett. Mbagħad ikun hemm min in-naħa l-oħra li bħal meta għandek xi ħadd jaġġo gaġġa u ftaħtlu jrid taf kif. Mhm. Allura hemmhekk xorta mhux qed napprezzawh. Xorta s-sess hemmhekk inti qed tgħixu bħala reazzjoni għal fatt li huwa tabu. Għax inti jekk inti vera liberu sesswalment, qed ikollok x'taqsam mal-persuna għax inti tħossha. Mhm, mhm, mhm, Mhux għax tħoss il-pressure x'imkien biex tipperformja. Sa, u jista' jkun hemm eh, però nis li tant għandhom spiex ta' mhux rejba s-sess kif tajda. Tifo ikollhom kirba enormi għas-sess li daw eh, spiex ta' l-lan, il-milja ta' ħajjithom hu li jimlew jew jintlew. Poetija vera ħażina kienet. Eh, ma fimtek. Imma ħadd.
Jiġifieri daw in-nies, daw in-nies evidentament jeżistu, però Inti taħseb u jina naħseb ukoll li hemm min ehm, jew iħossu pressured soċjalment għax is-soċjetà issa milli qed nara eh, fuq il-YouTube u fuq eh, l-MTV għasna fadu x'jeżisti madonna kemm jimbume. Imma li nara pereżempju il-Kim eh, Kardashian u l-Nicki Minaj li qed mm. jiċċelebraw speċi din is-sesswalità overta. Ehm, allura jien ħossni qed nagħmel l-istess. Però mbagħad hemm ukoll min speċi ġast jogħġbu ħafna is-sess Ehm, allura, u ovvjament qed ngħidu li ehm, jew naħseb inti qed tgħid li nittrattaw is-sess bħala xi ħaġa tal-biża jew. Il-frekwenza u l-aptit huwa differenti minn persuna l-oħra. Però hemm frekwenza li wieħed jistaqsis ma xed jiġri. Mhm. Tajjeb jiġri hemm dak li jgħidulu vvizzjat sesswalment. Mm. Xi ħadd li għal pornografija erba' sigħat f'ġurnata. Kuljum. Wow. Hemm problema. Xi ħadd li qabel ma jinħasel bil-fors irid jara pornografija. Hija problema. Jiġifieri pornografija tista' tintuża għal pjaċir individwali anke bħala koppja li ma fiha xejn ħażin. Però li jekk ma tarax pornografija tissessja ruħek. Mhm. Jekk inti m'għandekx privatezza, sakkar ġo tojli tuqbad il-mobile biex tara xi ħaġa għax inkella ma tgħaddix il-ġurnata, hemmhekk hemm problema. U l-istess fis-sess. Li inti kollok ħajja sesswali libera u aperta u qed gawdi dak li qed tagħmel, ma fi assolutament xejn ħażin. Li għandek bżonn bil-fors, ikollok x'taqsam. li inti għadek kif iltqajt ma' xi ħadd kellek x'taqsam u intu sejr id-dar diġà qed tibgħati xi ħadd ieħor biex ikollok x'taqsam għada jew lejla stess. Hemmhekk kien nistaqsi x'qed jiġri hemmhekk, qisu il-pjaċir f'daqqa waħda sar bżonn. Mhm. U ħafna drabi naraw li għandha x'taqsam ħafna ma' validità. li l-persuna tħossha validata bl-ammont ta' nies li rridu jkollhom xasmu magħha.
So, eh, ġviri, hija issue ta' self-esteem.
U da, self-esteem u self-worth. U ehm, dal-ħodu, għaw, meta tħaddin nafti dal-ħodu, Semmejt li dal-fenomenu li ma kellix idea dwaru, sfortunatament m'għandix, jew sfortunatament ma nafx, m'għandix lebta TikTok u semmejt li li għaw dal-fenomenu ta' ta' per eżempju tfajliet ehm, li li mor fuq TikTok jirreklamaw il-kapaċitajiet tagħhom li jagħtu l-blowjobs. Mhm. Sewa. Ma l-ewwel speċa inti kif tismaħa, l-ewwel net daw it-tfajliet x'etajiet qed nitkellmu dwarhom. Dik waħda mill-ikbar problemi hu li ah. għandek etajiet ta' kull età, etajiet li qed nitkellmu ta' 16, 17, 18 sena li għadhom qegħdin jibdew jgħixu l-ħajja sesswali tagħhom. Hmm. Imma diġà qed iħossu l-pressure li jdu hemm ċertu performance, mm, mm, mm. il-fatt li qed nikkompeti ma' ieħor, il-fatt li jiena nħoss li biex inti tagħmilli like tiffollow jani u jkollok x'taqsam miegħi, irrid niftaħar miegħek bil-kapaċità sesswali tiegħi. Hemmhekk naħseb jiena hemm problema. U
għalfej tara problematika?
Għax jekk inti Qiegħed tuża xi ħaġa bħal di biex tibni l-identità tiegħek. Xi inti xiġri meta inti eżempju inti u jiena mitnejn nużaw ix-xandir jew inkella Facebook biex eh, ikonna ċertu following tajjeb u jaffettwa ħafna l-identità tiegħek. Jiġifieri jiena illum il-ġurnata ħabben tkellem fuq is-sess. Ġi tkun għaddej fi triq għardu s-sess, jew inkella jekk ħad iġi missiden ximkien, iċ-ċansa tkellem fuq is-sess. Għax ħajsa su tkellem fuq is-sess, għax bnejt l-identità tiegħek madwar dak is-suġġett. Mhm. Issa jekk inti qiegħed flet tfajla, qiegħda fleta li qiegħda tiżviluppa u qed tifhem imini u qed tibda tisperimenta l-preżentazzjoni tagħha nifisha ma' sħaba ma' soċjetà. Qiegħda iġib il-likes, qiegħda ġib il-popolarità u n-nies jagħmlu la like u jkomplu jinkuraġġuha Meta qiegħed tiftaħar bil-performance sesswali tagħha, nibża' li ħa taffettwa s-sens ta' identità tagħha, hi min hi, u l-valur tagħha li għadha pitada meta di għandha jien naf 40 sena, 60 sena, 70 sena. Forsi mhux ħajbqa' daqshekk ikun hemm following meta inti toqgħod titkellem fuq mod espliċitu fuq il-kapaċitajiet tiegħek sesswali. Meta tinvesti f'xi ħaġa li hija depreciating naħseb jien. Mm, eh, eh, eh, jiġri inti qed tgħid li meta jkollha 40 sena Għax l-attributi fiziċi tagħha. Għax inkella il-bonju għalja. Ta' 60 sena U xorta l-boni għole. Ma ta' 70 sena, għandek bon. Kem għandu ta' kem jide. Inti perikolus. Investejna f'mikrofon. Investejna. Nista nikkumbatti iktar iktar ġizmu. Mux ħanaj, l-ek kem għandi. Ma tafx kem għandi, mux 22. Eh, mela.
Eh, fuq kull siq, jek kellek. Kull siq u bicċa.

li hija inkwetanti għax inti speċa tinvesti f'xi ħaġa li biż-żmien żgur se tfallilek. Hemm speċi ta' counter argument li huwa counter argument ħażin. Li speċi ta' hija ma pereżempju footballer. Mhux xorta biż-żmien speċi ta' il-karriera tiegħu hija brevi ħafna ma pereżempju aħna daqskemm nivvalutaw il-Ronaldo l-argument. Hija ma differenza hi li one Ronaldo f'daw jekk jagħmel ħames snin jilgħab ukoll jaqala biżejjed flus li ħajrendulu għal ġenerazzjonijiet. Hmm. U tu ehm, e, tu hemm ukoll transferable skills, jiġifieri jekk jien llum nilgħab il-ballun u hmm. kapaċi nilgħab il-ballun, għadha forsi għandi posti e, mmexxi e, nkun coach jew nkun hmm. xi tip ta' trainer fiżiku, eċetera, eċetera. Tri nies li jkunu qegħdin fuq fil-quċċata ta' dik il-ġerarkija, ġeneralment tant ikun tant jikkontribwixxu affarijiet ehm, lejn dik id-dixxiplina mhm. li dawk li dak li jkunu taw li d-dixxiplina tibqa' tidwi ehm, għall-ġenerazzjoni ta' wara, ġifieri. Intu tajtek, però qiegħed ngħid miegħi nifsi. Jista' jkun li jiena wkoll ġejt maħkum mill-istigma ta' sess. Jiġifieri?
Għax hekk li qed inti jista' jkun raġel jew mara. Rokko Sifredi, tajjeb, mhm. fetaħ skola. Ta' kif tkun pornstar? Jiġifieri minn pornstaru, illum mhm. il-ġurnata fetaħ skola li huwa eh, jekk kan kumparaw b'mod parallel mal-football player, li mhm, sar coach. Rokko Sifredi għamel l-istess. Issa jkun jinvestu bħal ma jagħmlu xi footballers f'rwejja ħaw f'wejja jew inkella ristoranti. Jista' jkun il-kumment tiegħi fuq dawk iż-żgħażagħ li qegħdin ikunu fuq TikTok għalla vorja xi ħaġa ġofija bħal settajt le. Xorta ħażin, xorta ħażina. Jista' jkun li ġejja mill-istigma tinħas li jeżist. Jien naħseb li jista' jkun ukoll, mbagħad hemm idea oħra naħseb mela. Ħana prova. Ħana prova, jaf naffiġa, jek naffiġa li jaffiġa ġan. Mela. Mela, jekk inti titla l-ġerarkija jgħanajdu per eżempju biex nibqaw mal-futbol. Mhm. Mela, inti jgħet titla l-ġerarkija tal-futbol. U anka jekk wasalt per eżempju biex tilab fil-serje ċi tal-Italja, mhm. biex taħħat minn naw ġew mu kapaċi la fil-serje ċi tal-Italja. Mhm. Minn kejja li kullħat jirrigwarda bħala lig pjuttost medjokri, biex ta' Anke jekk tlajt s'hemmhekk, ukoll inti wieħed minn ftit fid-dinja, forsi inti part minn 2% tad-dinja. Mhm. Issa jekk inti qed tmur fuq it-TikTok u qed reklama il-kapaċità tiegħek li terdaw, sewa. Mhm. Inti waħda u għena jdu f'moħħok inti laqwa persuna biex tagħmel din il-ħaġa. Mhm. once tlaj dik il-ġerarkija, ħat intebaħ, li int mux vera tlajta dik il-ġerarkija, li speċta bħalek hemm ħafna u ħafna nies. U allura isu, mela, mhm. taf li kultant in-nies jgħidu għara dik il-tfajla kemm waqgħet cheap, kemm mhm. cheap. U maybe that's where the idea of being cheap comes from, because scarcity eh, says that something is eh, valuable. Sewa, mhm. inqas minn minn xaħġa iktar għanda valur. Mhm. Issa, daw il-players ta' serje ċi u maħafni iktar skarsi minn kemm għaw nisa li kapaċi jgħatu blowjob tajjeb, mhm. sewa. Ġviri jista jkun li aħna li jena dil-ħagġa dejjaqna li dil-mara t-ċelebra u t-tifla, terġa, It-tifla Tifla hemm raġunijiet ovvja hemm għalfejn dejja, raġunijiet la, ovvji mhux ta' hekk. ta' vulnerabilità. U ta' naħseb li anka innoċenza. l-fatt li nafu li TikTok naħseb din hija l-iktar ħaġa ta' il-fatt li naf li TikTok hemm demografika ehm, żgħira ħafna bħal età, jiġifieri naf li jaraw ħafna nies bej 13 u 18 eżempju. Mhm, mhm. Allora naħseb dik dejaqni wkoll.